Ýeke gowak taryhy arkeologik gowaklar toplumynda ýanymyzda-da Gadymy Merw döwlet medeni goraghanasynyň gözegçisi Ýazmuhammet Jänekow bar. Ýazmuhammet aga, eger mümkin bolsa, şu syýahatymyzyň dowamynda tomaşaçylarymyza Ýekegowagyň taryhy hakynda gürrüň berseňiz. Baş üstüne.
Ine, şu Tatybazyr etrabyndaky Ekogowak ýadygärligi. Ekogowak ýadygärligi Garabil belentliginde e, peski ekerançylyk ýerlerden 150 metr beýiklikde ýerleşýär şu duran ýerimiz. Gowak 1988-nji ýyla çenli döwlet tarapyndan goraga alynmandyr. Eýesiz, goragsyz boş durupdyr. Ana şu boş duran döwründe-de bu gowagy görmäne gelen adamlar Ellerine duş gelen zatlary ýakyp, ýagtyldyp görmek maksady bilen indi şular ýazyp garaldypdyrlar, çyzyşdyrypdyrlar, at ýazypdyrlar. Gowak bir müň dokuz ýüz dogsan birinji ýyldan bäri goralyp saklanýar. Gowagyň ine häzirki wagtda ine şunda şeýlesi bir gapyň reňklenen ýerleri e, gapysyny berkitmek üçin bir müň dokuz ýüz dogsan birinji ýyldan soň gad- gadymy Merw goraghananyň hasabyna alnyp, e, gapysyny berkitmek üçin gurlan ýeri. Şundan bärisinde şu gowagyň häzirki wagtda açylan ýeri otuz üç metr zalynyň uzynlygy bar. Ýigrimi bir sany iki gaýa sag tarapynda, çep tarapynda birinji, ikinji gatlarynda girelgesi bar. Jemi bolsa şu gowagyň içinde kyrk bäş sany uly-kiçili otaglar bar. Munuň içinde olardan daşaram gowagyň içinde on bir sany guýy görnüşindäki çukurlary bar. O çukurlaram guýy bolup suw üçin niýetlenen däldi. O çukurlarda her hojalyk däne önümlerini, azyklaryny, bugdaýlaryny saklan ammarlary bulundyrlar diýip çaklaýarlar. Çaklanylmagynyň sebäbi bolsa şu gowagyň içinde Häzirki güne çenlem şu gowagy özüne degişli taryhy maglumat tapylanok, muny kim gazypdyr, haçan gazylypdyr, näme maksat bilen gazylypdyr, ony şu günki güne çenli hiç kim bilenok entek. Muny türkmen alymlary şu gowak şundan 2000, 2,5 müň ýyl öň gurlup, ýer astyndaky ýaşalan oba bolandyr, şäher bolandyr diýip çaklaýarlar. Şu bir obanyň, şäheriň köçesi, ine şu görýänlerimiz bolsa, her hojalygyň ýaşan otaglary bolandyrlar diýip çaklaýarlar. Ine şu girenmez bir azlyk maşgalarynyň gurup ýaşan otagy munda bir otag ýerleşýär. E, otagyň ine şu ýerinde bir sypaý aljak bir zat edilipdir. E, bu sypaý aljak edilen zat ine şuň hiç ýer barada şu zat şu zat bolupdyr diýip anyk maglumat ýok. E, şuny özümiz şaklaýas. E, şu näme de bolsa şuň şu ýerden şeýle bir oý edilipdir. Bu bolsa häzirki wagtda da bir Duz, tagam, saçak bir ýerden ýokarrakda goýýas, şoňa näme-de bolsa bir duz, tagam, saçak goýulmagy üçin edilen bolmaklygy mümkin şunuň. Sebäbi ne şunuň, ana şol aňyrsynda goýlan zada eliň ýetmese, duz, tagam, saçak goýulýan ýerik bir aýagyňa basyp münüp almazlyk üçin, ine şuňa göwräň goýaga-da hemme ýerine eliň ýetmegi üçin edilen ýaly bolup durşy. Dogry.
Gowagyň ele otaglaryň hemmesiniň gapdalyndan şular ýaljak bir kiçijik-kiçijik otaglar hem edilipdir. Ine bular kiçijik-kiçijik otaglar bolsa, e, bular öz döwründe artyk goşlary goýmak üçin edilen bolmaklygy mümkin. Ine şol ikinji gatda dört sany otag bar. Ine şu dört sany otagyň hiç hende gurluşyk materialy ulanmazdan, ine şu ýerde ikinji gatynda dört sany öz topragyndan dört sany otag edilipdir. Şol basgançagyň gyrasyndaky ýalpyldap duran ýerleri bolsa, şu gowagyň ikinji gatlaryna çykylýan ýerleriniň basgançaklary, basgançaklarynyň gyralary öz döwründe syrçaly bolupdyr. Ine şu ýalpyldap duranlar syrça şolar. Dogry.
Ýöne hiç ýyl gurluşyk serişdesi ulanmazdan Hiç ýyl gurluşyk gurluşyk serişdesi urulmadyk. Ýekeje dişinde gurluşyk materialy ýok. Diňe ýeriniň öz topragyndan gazylypdyr. Topragy bolsa munuň mele toýun, şykgy. Munuň içiniň howasy ýylyň hemme döwri, daşarda näil howa bolsa bolubersin, gyş, tomus tapawudy ýok. Ortaça on sekiz, ýigrimi gradusda durýar. Daşaryň howasy bilen şuň içiniň täsiri hiç hiç wagt üýtgänok. Ýa-da muny guran, ýaşan adamlar Şu gowaga näme-de bolsa bir ylymyň esasynda bir alamatlar goýulypmy, ýa-da bir Allaň gudraty bile amallar edilipmi, gowaga şu günki güne çenlem hiç hili mör-möjek giribilenok. Hatda şoňa siňek-garynja-da giribilenok. Şeýle arassa durýar. A gapyň agzyndaky soňky gurlan ýerlerinde bolsa bolýar. Ine, gowagyň ine beýlelerine geçsek, ine şu ýerde uly maşgalanyň ýaşap otagy bolmagy mümkin. Şu ýerde 6-7 otagda gurlupdyr. Ine şuň ýokarlaryna çykylýan ýerler hem bar. Ha, bärde. Ine şu ýokarlaryna çykylýan ýerleri şularyň öz döwründe näme-de bolsa bir münülýän merdiwanlary ýa şoňa meňzeş zatlarynyň bolan bolmaklygy mümkin. Bu obaň içinden goparyp alyp bolar ýaly zady biziň döwrümize gelip ýetmändir. Diňe şuň diwarlary biziň döwrümize gelip ýetipdir. Ne şeýle üç sany otag şeýle basgançak ýokardan edip gurlupdyr. Ne şunda bir ullakan bir otag bar.
Birem otag bolup gidýär. Hawa, şu ýam bir otag.
Ana bu gorjulanyp goýlan ýer bolsa, ine häzirki wagtda-da hojalykda bir maşgala sanymyz artsa, ýene gapdallarynda bir jaý salýasa, şoňa indi şu maşgalanyň sanynyň artdygyça ýene-de beýlelerine bir otagyň gazylyp başlanan ugry bolmaly şu ýer. Sebäbi ine şunuň ine şul aralygy Ine şu diwaryň galyňlygy bile deň galyňlyk edilipdir-de, aňyrlygyna-da giňeldilip başlanyp durşy. Bu başlanan soň, mümkin bir daşarlarda-da ýaşamana ukyplar bolup, bu zatlara bir mätäçlik bolman goýlan bolmaklygy mümkin. Ana o ýerde şol ýaňky ammar höküminde gazylandyr diýip, gazylan çukurlaryň biri, o çukuryň agzy kiçirägem bolsa, düýbi küýze görnüşinde giňişedik gazylan, Çuňlugy bolsa olaryň dört metrden on bir metr aralygynda çuňluklary bar. Ana şu çukurlarda her hojalyk azyklaryny, bugdaýlaryny saklan ammarlar bolandyr diýip çaklaýarlar şuny. Ine şu ýerde şular ýaljak bir zat goýlupdyr. Şuň hiç zady bir ýöne şeýle başlanyk goýlan zat däl. Şu gowagyň içinde haýsy dine uýup ýaşan halkyň ýaşanlygy belli däl. Haýsy dine uýup ýaşan halk ýaşasa-da her bir halkyň obalarynyň, şäherleriniň bir merkezräk ýerinde bir metjitleri, buthanalary, ybadathanalary bolşy ýaly, şunda-da näme-de bolsa bir özleriniň bir uýýan keşplerini goýup, bir sejleden çokunan ýerleri bolmaklygy mümkin. Sebäbi ine şuň şeýersinde-de şeýle bir zat kertejik edilipdir, şu hem öz döwründen duran zat. Bir näme-de bolsa dyzyňa çöküp, eliňi şuňa ýapyşyp, sejde edilenmidir ýa-da bir şoňa ýaly zatlar bolan bolmaklygy mümkin. Intek gowak barada anyk Doly taryhy maglumat tapylmadyk. Ýa diňe şonuň ýaşaýyş maksat bilen gurlanlygy, otaglaryň her biriniň öz döwründe gapylary bolup durany, şu gapyň söýeleriniň ýerinde şu oý bolup duran ýeri. Munuň nähili gapysynyň bolanlygy belli däl, ýaňky aýdyşym ýaly bu gowagyň içinden şu özüne degişli zat biziň döwrümize gelip ýetmändir. Haçanda şolaryň gapylary ýapylyp ýaşalanda, şolaryň hiç haýsynyň aňyrsynda penjire ýok bolanlygy sebäpli şoň içiniň howasy alyşar ýaly, Biziň penjirede goýan howaşýa gözelenimiz ýaly gözeler, indi şular ýaly gapyň eňsesinden çykýan gapdalynda goýlupdyr. Ine, şunuň şu ýerinde-de bir, näme-de bolsa bir zadyň bir köp söýkenen yzy bar, şu birinde-de, hemmesinde bar özünçe. Bu bolsa, ine, ýas-ýaňa çenli oba ýerlerinde bir häzirkilere gulplar, zamoklar bolmanlygy sebäpli, bir hojalykda adam ýok bolsa, iki sanjak halkadan bir ýüp geçirilip daňylyp gidiler ýa-da bir kerpiçjagaş, daşjagaş söýülip gidiler-de bir, şemal açyp ýapyp durmasyn gapyny diýip. Hojalykda adam ýok wagty şu gapyny hem şeýle bir ýüp geçirip daňylyp, şol daňylan ýüpüň süýkünen, köp süýkünen ýygy bolmaklygy mümkin şunuň. Ine bärde ikinji gatlar bar, bularda ullakan bir otagdan bar. Ikinji gaty jemişiň içinde 33 sansi birinji gatda, 13 sansi boldy ikinji gatda ýerleşýär şuň. Jemim 45 sany otagy bar şunuň. Otaglaryň içinde ine şul otag hemmesinden tapawutly beýik bezegli edip gurupdyr. Bärden seredeňde şuň gapysy beýlekilerden tapawutly, indi gapylar zatlar hem nagyşly. Şuň içiniň bezegi beýlekilerden üýtgeşigräk hem beýik. Ine şul otagda şu töwerekde ýaşan halkyň e, şol öz döwründäki bir ýolbaşçy adamsynyň ýaşan otagy bolandyr diýip çaklaýarlar şuny. Haýsy döwürde haýsy halkyň ýaşandygy belli bolmanlygy sebäplem, o döwrüň ýolbaşçysynyň nähili atlandyrylanlygam belli. Geçäými şuňa?
Geçelim.
Ine muny gelip görmedik adamlar Ay bir kovak bolsa bir gündüz oradan dolap yören adamdan bir köçelap yasan zadım kadim fikir ediyede. Yok şunu Gaty ylymly hemem gaty gurply adamlaryň gurup ýaşan zatlary şu. Ine şunuň şu ýerinde goýup görkezilen bezegleri bar ine şu. Hop. Ine şu zatlar edibilen adamlar Onsoň nädip oňa ylymly, bilimli bir adamlar däl diýjek. Ýa-da ne şu gowaň ýüzündäki şu dyrnaşaklan gazlanýan zatlary bar. şu dyrnaşaklan gazlanýan zatlary şuny guran adamlar şuň ýüzüni tekizläp bilmän edilen däl. Muny ýörite, sesi, ýagtylygy döwmek üçin goýlan oýuk güberçek nagyşlar bolup hyzmat edýär şu. Ýa diňe ýokarsyndan geçýän çyzygy bar, orta arasyndan, hemmesinde bardyr şu orta arasyndan geçýän çyzyk. Şo boşluklar içine dört-bäş santimetr boşluk, şo boşluk şoň diwarlarynda-da bar, ýerlerinde-de bar. Muny bolsa şuny guran ýaşan adamlar şu ýeriň topragynyň düzüminde öwrenipler diýýär. Şu ýeriň topragynyň düzüminde demir kän diýýär. Demir bolsa gyzgynda süýnüp sowukda-da ýygrylýar-da. Şu süýnende, ýygrylanda bir ýer opurylmazlyk üçin, ýene bir ýer jaýrylmazlyk üçin ýörite gurluşyk boşluklary goýlupdyr şuňa. Şu ýemeýäm näme-de bolsa şuny ylymly, bilimli adamlaryň guran zatlarydygyny aňladýar. Ýa diňe diwaryň ýüzünde ine şular ýaly köwejikler bar. Şu köwejikler şuň içini ýagtyltmak üçin şem goýlup, şem ýakylan ýerleri bulandyrlar diýip çaklaýar. Muň içinde bir parlap duran ullakan otlar ýakylman, kiçijik şemleri ýakandyrlar. Özem şuň içinde garaltma ýaly zatlary ýakypdyrlar. Bu garalar soňky döwürde edilen. Sebäbi munuň eýesiz wagty bilinmedik, görülmedik, barylmadyk ýerleri bular ýaly gara däl. Ýeriň, topragyň öz reňidir. Ony häzir beýle baramyzda görkezerin. Ine bu ýerde-de ýene bir öý otagy bar. Ine
bir ammar. Hawa, bu ammar höküminde gazylan çukur. Ine şu ýerdäki otag, ine şul otagam Näme-de bolsa bir aýratynlar edilen. Ine şu gowagy ýasywan etseňiz, ine şuň ýüzleri oýup guberjek nagaş edilen-dä. Ine şuň öz döwründe şunuň ýerlerem şulara ýaly tekiz tekiz edilmändir. Öz döwründe ine ýerlerem şunuň biýndigan edilipdir. Ine şul otagda o ýerräklere köp adam girip aýak astynda giden-dä. Ine şu öz döwründen galan syrçalary bar şunuň ine. Biziň şol ýerimize reňk çalşymyz ýaly. Arassaçylyk üçin, päkizeçilik üçin edilen ine syrçalanan ýerleri bar şunuň. Özi şunuň ine şu ýüzündäki dyrnaçaklap gazylan ýaly y zady ýesiwan eden bolsaňyz, bir otagyňky beýleki bir otag bilen meňzeşdä. Hatda şunuň käbiri bir diwaryňky beýleki bir diwar bilen hem meňzeşdä. Ine şu ýerleri şunuň bir balygyň çaprazy ýaly edilen bolsa, bulary hem başgaçarak edilen. Häzirki wagtda berklikler gowşaşanlygy sebäpli gazuw işleri geçirilmedik. Muňa entäk girmäne rugsat berilenok. Munuň käýarym e, berkliklerini barlamak üçin bir gatyna özüm girip görýän. Ana şol aşakdaky garaňky bolup duran ýerde duran ýerimiziň aşagynda ýene-de ýokarkylar ýaly birnäçe uly-kiçili otaglar bar. Aşaky otaglar gömülipdir ýarsyna çenli. Soň aşaky otaglardan aşak ýene-de edil şuňa seretip durşuňa ondan hem aşak girip gidýär. Ondan aşak gidýäniňem dört, bäş sanjak basgançaga görnüp dur, galan ýer tutuşlygyna gömülen. Ine, şundan aşakda ýene-de bäş, alty gaty bardyr, şu peski ekerançylyk ýerlere çenli gat-gat bolup barýandyr diýýärler şuny. Ondan aşakda-da, şunda ýaşan adamlar daşarda bir howply ýagdaý bolan mahalynda, şundan daşyna çykman, şundan pesligine, Murgap derýanyň suwunyň derejesine çenli baryp, içmek üçin agyz suw alyp gelen ýollaram bolandyrlar diýip çaklaýarlar. Ine şunuň aşaky gatlary ýokarkylar ýaly gara däl ýa-da ýoýankylar ýaly ýokardakylar ýaly ýazgylar, çyzgylar ýok. Sebäbi eýesiz wagty şunuň barlygy bilinmändir. Ine şu ýerler ýykylyp, ýumrulyp, Şuň üsti gum bile gömük dur eken. Şuň öz döwründe agzynyň nähili bolanlygam belli däl. Agzy şunuň on dört, on bäş metr ýeri şunuň ýykylyp, ýumurlypdyr. A, bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyldan soň gorag alnyp, indi şu zatlar gurlanda, nesibesini üstünden fundament düşüp, muny gurluşykçylar tapypdyr. Alymlar girip görüp hem munuň berklikleri gowşuşan, muny gorjamak bolanok diýip, indi şu ýagdaýda goýupdyrlar şuny. Tagtabazar etrabynda ýigrimi gowrak şular ýaly gowaklar anyklanan gadymy Merw goraghanasy tarapyndan goralyp saklanýar. Şu gowak şolaryň içinde iň kämil edip gurlan bolanlygy sebäpli şu gowak etrap merkezi ýaly bolup, şunda ýolbaşçy adamlarynyň ýaşan otagy bolandyr diýip, gowagy bolandyr diýip çaklaýarlar şuny. Ine, edil şu girip barýan otagymyzda bolsa, Ine, şu gowagyň şu ýokarky giňişinde şu töwerekde ýaşan halkyň ýolbaşçy adamsy oturyp, ine bularyňam hersinde beýle gowaklardan gelen tire-taýpaň ýolbaşçylary ýa-da wezir-wekilleri oturyp, çylşyrymly meseleleri çözülen, ýygnak geçirilen jaýlary gulandyrlar diýip çaklaýarlar şuny. Bularyňam hersiniň öz döwründe oturylýan kürsüleri ýa şoňa meňzeş zatlarynyň bolanmaklygy mümkin. Munuň üçin de diýýän, gaýtjym ýaly, özüne degişli zat biziň döwrümize gelip ýetmändir. Ine şu bolsa gowagyň häzirki wagtdaky baryp gutarýan ýeri şu. Ine gowagyň ahyrynda şeýle şol başdaky e, girip gaýdan ýerimizden ine şu diwara şeýle jemi 33 metr şunuň uzynlygy. Ine bu gorjalanyp goýlan ýerler hem häzirki wagtda-da obalarymyzyň, şäherlerimiziň ýyl geldikçe giňeýşi ýaly, şuň içiniň ýaşaýjysynyň köpeldigi üçin şeýleligine gazylan ugurlary bolmaly. Şu ýerlerine ýetilensoň näme-de bolsa bir sebäpler bile goýlandyr. Indi şu ýerde kim bir otagyň agzy başlanyp goýlupdyr-da. Hmm. Soň dowam etmek üçin. Dowam etmek üçin.
Hmm. Mümkin ýeriniň topragy üýtgäp goýlan bolmaklygy hem mümkin. Ýa-da muňa-da gerekligi bolman daşarlarda da ýaşamana, özlerini goramana, saklamana mümkinçilikleri bolup goýlan bolmaklygy. Türkmenistanyň çäginde şuň ýaly gowaklaryň näçesi hasaba alyndyka? Tagtabazar etrabynda ha 24 ýerde şular ýaly gowaklar bar. Ha, şuň ýaly. Hawa, Tagtabazar etraby.
Men özüm gadymy Merw goraghananyň Tagtabazar etrabyndaky ýadygärlikleriniň gözegçisi. Indi şular ýaly gowaklaryň 24 ýerde hasaba alnany bar. Olaryň hem şol gowak diýlende şu ýeke gowak-da. Hawa. Ine şu baýryň ýüzünde Edil şuňa meňzeş şular ýaly gowaklardan ýene-de 10-on iki sanysy bar. Diňe şu baýryň ýüzünde. Şu baýryň ýüzünde. Şol ýaňky ýigrimden gowrak ýerde-de hasabandan ýadygärlikleriň käbirinde bäş gowak bar, käbirinde dört gowak bar. A käbirinde birnäçe giden gowaklar bar, toplumlar bar. E, diňe şu baýryň ýüzünde On-on iki sany gowak bar. Wagtyň geçmegi bilen şo gowaklaryň köpüsi ýykylyp, ýumrulypdyr. Köpüsiniň agzy gömükdir, içi nähili belli däl. Şuň bolsa ýeke özi etrabyň köp ýerinde şeýle tamdyryň agzy ýaly bolup garalyp görnüp durupdyr-da. Şuň ýeke özi galanlygy üçin şu ýeke gowak, ýeke deşik agaç munuň ýerli halkyň dakan ady. Munuň entek öz döwründäki taryhy ady entek belli, adam belli däl munuň entek. Biziň bilşimize görä, ýewropaly alymlar hem döwründe şu gowak hakynda gyzyklanypdyr öýdýän. Dünýäniň dürli döwletlerinden, dürli döwürlerde ýigrimden gowrak alym gelip şuny öwrenipdir. Hmm. Ýewropaly alymlar. Ýörite gazetlerde, žurnallarda, kitap, taryh kitaplarynda ýazga galypdyrlar. Gaty 1885-nji ýyldan bäri, 1885-nji ýyldan bäri şuny gelip öwrenen alymlaryň e, atlary, şu gelip görenler baradaky ýazgylar bar. Ýöne şolaryň hiç haýsam şuň içi barada bir şu zada şu zat bolupdyr, şu plan döwürde edilipdir diýip, olar hiç hil anyk maglumat berilmändir.
Ya Muhammed aga, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, öýe-joňyz abadan bolsun. Sag bol. Ene tüweleme, ýeke gowuk, taryhy arheologik gowagyna aýlanýan syýahatçylar kän, watandaşlarymyz gyzyklanýarlar. Ýazmuhammet aga sizem işiňizi öň goýmaly. Bolýa. Beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Köp sag boluň.
Öýüjoklygyňyz abadan bolsun. Janyňyz sag bolsun doganlar.